teimlo'n eitha trist Betsi, weud y gwir, achos Wel, achos ho, dwi wyth wrth y modd yn canu a dawnsio, ond does neb gyda fi ganu gyda, does neb gyda fi ddawnsio gyda. Wir i ti, Betsi?

Tybed fydde plant bach y Philly Fest yn hoffi canu a dawnsio gyda fi yn yr awyr las yn yr ardd, be ti'n meddwl? O, hyfryd! O, rwy mor gyffrous! Dewch i ni ddechrau gyda can fach amdano'r haul. Pryd mae'r haul yn gwenu arnaf yn yr awyr las, dwi'n hoffi can i'r gan fach hon. Barod? Mae'r haul yn gwenu arnaf, hip hip hip bore, mae'r haul yn gwenu arnaf o'r bore tan amser te. Da iawn chi! Reit,

Dwi'n mynd i fynd bipo! A mishe chi i floeddi mas enw chi neu enw ffrind chi, oce? Felly byddai'n mynd bipo ffrindiau, helo, shwmae, fel hyn. Ac wedyn byddai'n mynd bipo

A beth sy'n nesa? Chwifio dwylo! O, oh, dwi wrth y modd yn neud y gan fy chom. Ni'n mynd i fynd... Curo dwylo, curo dwylo, clap a chlap a chlap fel hyn. Ydych chi'n gallu neud ni? Da iawn ych chi! Beth sy'n nesa? Troi ein dwylo! Ac wedyn chwifio dwylo! Dewch, sefwch lan, a dewch i ni ganu'r gan hon gyda'n gilydd. O, oh, ydych chi'n ymarfer curo dwylo? A troi eich dwylo a chwifio, achos mae'r gan yn dod, mae'r cerddoriaeth yn dod. Offa ni! Un, dau, tri!

A chwifio fel hyn! Da iawn chi! O! Ah! Da iawn! OK, ydych chi'n barod i ni can fach arall? Rwy'n barod! Ydych chi eriod? Wedi clywed am pump broga? Boliog braf. Ydych chi erioed wedi gweld broga? Ydych chi? A fi hefyd. Ydych chi'n gallu gwneud sŵn broga? Tybed ydych chi'n gallu gwneud sŵn broga? Crauc, crauc! Dewch i ni gyd wneud sŵn broga gyda'n gilydd ar ôl tri. Ydych chi'n barod? Un, dau, tri. Crauc, crauc! Dewch i ni wneud e'n fwy uchel na ni. O! Mae'r pimp broga bach fel i clywed chi. Ar ôl tri, crawc, crawc mawr. Oce, okay? uchel. Un, dau, tri, crawc, crawc. Da iawn chi. Dewch i ni ganu pimp broga, boliog, braf.

Sydd ar ôl? Un bro gaboliog braf ar fongyf ar bnawn o haf yn llenwi ei boliau iom, iom, iom, iom! Plymiodd i mewn i'r dŵr a splasen fawr dod siŵr. Nawr, does dim un broga ar ôl. Maen nhw gyd wedi mynd. Odyn! Maen nhw gyd wedi neidio mewn i'r pwll. Odyn! Hwyl fawr, Mr Broga. Crawc, crawc. Reit, dewch i ni symud mlaen nawr. I Jack y Do. Chi'n nabod Jack y Do? Dwi'n nabod Jack y Do. Jack y Do! Ble wyt ti, Jac y Do? Ydych chi'n gallu helpu fi? Ydych chi'n gallu gweiddi mas? Jac y Do! Ble wyt ti, Jac y Do? Hmm. Helpwch fi, plîs. Barod? Ar ôl tri, mae eisiau pawb i weiddi Jac y Do! Barod? Ar ôl tri gyda fi. Un, dau, tri. Jack y do! Da iawn chi! Helo, Jac y Do! Ti'n iawn? Dwed helo i blant bach y Ffili Ffest. Helo, mae Jac y Do yn dweud. Chi'n barod i ganu can fach nawr amdano? Jac y Do a'i ffrindiau!

Jac y do a'i ffrindiau! Ie! Yeah! Bum, bum, bum, bum, bum. Da iawn chi! O, oh, ro clap mawr. Da iawn, clap mawr i chi. Reit. Ydych chi'n abod stori dau gi bach? O, oh, dau gi bach? O, oh, dau gi bach! Dau gi bach! Ydych chi'n gallu helpu fi unwaith eto, please, os gwelwch yn dda? Byddwn ni mor ddiolchgar os gallwch chi floeddi mas. Dau gi bach! Ar ôl tri gyda fi. Barod? Un, dau, tri! Daigi bach! Gawn nhw fan hyn! Helo, Daigi bach! Daigi bach yn mynd i'r coed. Esgid newydd ar bob troed. Daigi bach yn dywad adre wedi colli un o'i sgidiau. O, na! O! Mae'r daigi bach yn teimlo'n drist.

Da iawn! O, da iawn chi! O, chi'n wedi joio, chi'n teimlo'n hapus nawr? O, dwedwch diolch i blant bach y Ffili Fest. Diolch, ffrindiau! Da iawn! Oce, okay. ar y foment, mae lot o bobl yn helpu ni, nag os e? Mae lot o bobl yn helpu ni trwy'r amser. Ond heddiw, I ni'n mynd i ganu amdano rhai o nhw. Pwy ydw i? Pwy ydw i? Menyw tân! Neu dyn tân wrth gwrs, ie? Yeah? Pwy ydw i nawr? Ti ar ei fi ddangos hwn. Dewch i fi ddangos hwn i chi. Pwy ydw i? Doctor ydw i! Ie! Yeah. Gwisg doctor. A pwy arall sydd gyda ni? Reit, mae gyda ni gwisg parfeddig! Felly ni'n mynd i gan i can amdan o'r bobl sy'n helpu ni. Achos mae rhaid i ni ddangos parch achos ni mor ddiolchgar iddyn nhw. am helpu i ni gyd. A maen nhw gyd yn cadw ni'n saff hefyd, nag i nhw? Reit, barod? Gallwch chi sefyll lan a marcho i'r gan hon gyda fi. Oce? Off â ni! Dewch i ddathlu gyda fi!

sy'n helpu ni! O, dwi wrth fy modd yn canu amdano pobl sy'n helpu ni. Ydw. Reit, ni myn' i neud can fach arall nawr. Ydych chi'n gwbod sut i neud dawns babi siarc?

Het, Mister Shark! Cofydd yn hyn? O! Os oes dim het shark gyda chi, pylwch y becso, achos ni gyd yn gallu symud dwylo ni gyda'n gilydd fel hyn, a fel hyn, i fynd snap, snap, snap, neu gyfe? Babi shark ar ôl.

Saff o'r diwedd! O, ni wedi mwynhau ni! Reit, nawr, chi'n mynd i ddod gyda fi am dro yn y jwngl. Fi'n chwilio am het jwngl fi achos mae'r jwngl yn boeth iawn, chi'n gwybod. O, di! Mae angen het yn ni. Het jwngl! Ww! Os oes dim het jwngl gyda chi, bych a becso, oce? Okay? Dydwch unrhyw het ar eich pen, neu'n boeth. Mae stori gyda fi weithoch chi nawr. A ni'n mynd i fynd i'r jwngl am dro gyda'n gilydd, oce? Okay? Dewch gyda fi am dro i'r jwngl poeth. Barod? Mae rhaid i ni fod yn dawel iawn, oce? Okay? Shhh! Rha gofn bod ni'n gweld anifeilied. Sa'n ni moyn rhoi ofn i nhw i ni? Na, na gen. Barod? Offa ni, dewch gyda fi. Dewch i ni fynd. Lan fan hyn gyda'n gilydd. Hoffa ni lan. Lawr yn y jwngl, lle does neb yn mynd. Mi welais mwnci bach unig, heb un ffrind. Dywedais, Helo, Mister Monkey! Sut wyt ti? Gad i mi fod yn ffrind i ti! Dere, Mister Monkey, gyda fi! O, dwi'n helo, Mister Monkey! Ble ni'n mynd nesa? Lawr yn y jwngl, lle does neb yn mynd. Mi welais! O, pwy sy'n ma? O! Llew bach unig! Heb un ffrind! O! Dywedaeth, Helo, Mr Llew! Sut wyt ti? Gad i mi fod yn y ffrind i ti! O! Dere, Mr Llew! O! Dere! Dere, helo! O! Lawr yn y jwngl, lle does neb yn mynd! O! Mi welais... Neidr bach unig! Heb un ffrind! Dywedais, Helo, Mister Neidr! Sut wyt ti? Gad i mi fod yn ffrind i ti, Mister Neidr! Ie, cofion y goeden! O! Dere gyda ni! Reit, chi'n barod i gael dawns bach nawr amdano'r anifeilied i ni wedi gweld yn y jwngl? Reit. Mae eisiau chi fod yn sefyll lan nawr i'r gan hon, oce? Achos ni'n mynd i fynd bwm bwgi bop! Bwm bwgi bwm bwgi bwgi bwgi bop. Reit. Byddai nôl mewn un eiliad. Reit. Oce. Okay. Ni'n mynd i fynd Bum boogie bum boogie boogie boogie bop! A ni'n mynd i fynd bum boogie bum boogie boogie boogie ra hefyd! A bum boogie ss! A beth arall? Hyn ni'n gweld yn y jwngl falle? Crocodeil! Dewch i ni wneud crocodeil hefyd! Snap, snap, snap! Barod? Dwi wrth fy modd gyda'r gân hon!